לאמיס ארומרעדן וועגן ספירת העומר. יעדן טאג גייט אדורך א ספירה, נאך א ספירה, נאך א ספירה, און מען ציילט היום כך וכך ימים, שפעטער לייגט מען צו די וואכן. באמת דארף מען אביסל בעסער פארשטיין, וואס טוט מען דא בכלל מיט די גאנצע ספירה? וואס צייל איך ספירה? וואס וויל איך אויפטון מיט די ספירה? וואס דארף איך אינזין האבן פון די ספירה? כאילו, וואט איז דיס אלל אבאוט? באמת דארף מען אריינקוקן אין די פסוקים, ווייל די פסוקים זענען קלאר מגלה וואס די גאנצע ספירה איז. פסוק זאגט אונז, פרשת אמור, דבר לבני ישראל, ואמרת אליהם כי סבויה לארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והוויתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. סאו די ערשטע זאך וואס די פסוק זאגט אונז, די גאנצע זאך הייבט זיך הערשט אן ווען די קומסט קיין ארץ ישראל, כי סבויה לארץ, קומסט אן קיין ארץ ישראל, דעמאלטס הייב איך אן צו ציילן. סאו מען טראכט אריין פשוט לאמיר עס פראקטיש מאכן ווי איז דען כלל ישראל געווען ביז אהער? כלל ישראל איז ארויף געגאנגען די פערציג יאר אין די מדבר, זיי האבן געהאט די מן, עס איז זיי גוט געגאנגען, קליידער זענען מיט געוואקסן מיט זיי, די עסן איז אנגעקומען, שטייט אויף אינדערפרי, גייט ארויס פון די טיר, און גלייך דארטן טרעפט ער דאס עסן, וועלכע טעם ער וויל האבן, וויפיל, נעמט א עומר, דארף נישט, נישט קיין שום דאגה נישט פון פרנסה, גארנישט נישט, פשוט די אייבערשטער זאגט, יו מיין, קום מיט מיך, איך זארג דיך אויף דיך, איך וועל דיך מסדר זיין. אויף איינמאל קומט מען אריין קיין ארץ ישראל, און ס'הייבט זיך אן א נייע פרשה, די גאנצע מאל ענדיגט זיך, און מען הייבט אן צו ארבעטן אליינס, מען הייבט אן צו איינפלאנצן, דארף מען די פעלד, און מען דארף מאכן די זאאיען, מען דארף עס ערשט אקערן, שפעטער איינפלאנצן, א גאנצע עבודה וואס טוט זיך דארטן, מאכן יא וואסער, יא גענוג וואסער, נישט גענוג וואסער, מאכן זיכער פשוט אז אלעס קלאפט און אלעס שטימט ביז עפעס קומט שוין ארויס, א גאנצע טירחא, א גאנצע עבודה. יעצט איז דורך געגאנגען חדשים לאנג און אט ס'איז געוואקסן, קוק זיין תביעה איז דא, ער קוקט אן אויף זיין פעלד און קוק מיין שווערע ארבעט האט זיך געלוינט, קוק דא פול די גאנצע פעלד איז פול מיט תביעה, אה ס'איז געשמאק, לאמיר דא הנאה האבן דערפון, זאגט די אייבערשטער ניין ניין ניין איין מינוט, פארדעם פאר דו גייסט דא הנאה האבן דערפון, די צייט יעצט איז. קום, נאר מיר נעמען א שטיקל פון דעם געפיל, דו האסט דא שווער געארבעט, איך וויל דו זאלסט פארשטיין אז די ערשטע זאך וואס דו נעמסט, דו זאלסט אריינברענגען צום בית המקדש, גייט מאכן א קרבן מנחה דערפון, און פון דעם כסרויה לארץ, די ערשטע זאך וואס דו גייסט נעמען פון דיין נייע קצירה, פון דיין נייע זאך וואס איז יעצט געוואקסן, גייסטו ברענגען א קרבן מנחה, און דו גייסט עס ברענגען פארן אייבערשטן. איז די קרבן מנחה ווייזט שוין, דאס אליינס ווייזט אז די אייבערשטער וויל דיך זאגן קוק אהער רבי'ן, דיר רעד איך נישט איין אז אלעס וואס דו מאכסט דיין שווערע ארבעט ס'איז אלעס דיינס, ס'איז דיין קרעדיט, ס'איז דיינס, ס'איז גארנישט דיין קרעדיט, ס'איז אלעס מיינס, און איך וויל דו זאלסט עס פארשטיין, און פאר דעם זאג איך דיר קום אריין אין בית המקדש, ברענג אריין די ערשטע זאך וואס דו האסט, פאר יעדע שנת, פאר יעדע ט' בכלל, ברענג עס אריין אין בית המקדש, און דו גייסט עס מקריב זיין אלס קרבן מנחה. יעצט ווען מען קוקט אן א קרבן מנחה, די עבודה וואס מען טוט מיט קרבן מנחה איז בעצם זייער אינטערעסאנט, די קאווע מינך אליינס איז געמאכט געווארן פון דריי זאכן, אויס די פלאוער, דאס הייסט מ'נעמט די ראו פראדוס מ'מאכט פון דעם פלאוער, וואס די פלאוער רעפרעזענט בעצם פשוט די בעיסיקס ניד פון א מענטש, פשוט, עניות, אביסל בער, אביסל, אביסל פלאר איז די בעיסיק וואס א מענטש דארף האבן, שפעטער האסטו אויל, אויל איז בעצם רעפרעזענט שוין א העכערע מדריגה, אביסל מער לאקשערי, אביסל מער רחבות'דיג, און שפעטער האסטו די לבונה וואס דו לייגסט ארויף, וואס די מענטש האט בעצם האט גארנישט פון דעם, ס'איז א רוחניות'דיגע זאך, ס'שמעקט, ס'איז נישט קיין זאך וואס די טעיסט וואס איך האב עפעס ס'גייט אריין אין מיך ס'איז כ'שמעק עס און נאכדעם האב איך הנאה דערפון. און די אייבערשטער זאגט נעם דאס וואס עס רעפרעזענט די גאנצע אלעס ארום און ארום רעפרעזענט דאס און ברענג עס אריין אלס קרבן מנחה. איז די קרבן מנחה גיי איך מאכן תנופה, דאס הייסט איך נעם די באסקעט איך נעם וואס איך האב און איך גיי מאכן מיט דעם תנופה. וואס איך טוה איז איך נעם עס און איך האלט עס ביי מיך און איך בין עס מיינעף, דאס הייסט איך נעם עס און איך נעם עס אוועק פון מיך צו אלע פיר וועקן און איך ווייז פארן אייבערשטן קוק איך נעם עס עס איז נישט מיינס, איך נעם עס און איך געב עס איבער, כאילו איך מאך א תנופה מיט דעם איך זאג מיט דעם אייבערשטן קוק איך געב עס דיך איבער. חוץ דעם מאך איך הרמה, דאס הייסט איך בין מרים דעם פראדאקט אז ס'נישט סתם עפעס א זאך נאר איך מאך פון דעם דאס איז א קרבן זאלסטו וויסן, און די נעקסטע זאך וואס איך טוה דערמיט איז איך גיי מאכן הגשה, איך קום צום באשעפער און איך קום פאר מזבח און איך זאג איך געב עס איבער פארן אייבערשטן, און ערשט נאכדעם וואס איך בין געקומען און איך האב עס איבערגעגעבן פארן באשעפער, דעמאלס קום איך און נעם ארויס די קמיצה, איך זאג פארן באשעפער בעצם דיר דיר געב איך נאר א קליין שטיקל, איך נעם די קליינע קמיצה, איך לייג עס ארויף אויפן מזבח, די רעשט גייט צו די מענטשן, גייט צום כהן, אבער דער אייבערשטער זאגט דאך יא דו קענסט עס טאקע נעמען די רעשט, אבער געדענק אז די רעשט האסטו גענומען פון מיך, די גאנצע האסטו צוגעברענגט צו די מזבח, דאס האסט מיך איבערגעגעבן, יעצט א קליינע ביסל גיי טאקע פון וואס ביי איך, די רעשט נעמסטו צוריק צו זיך, געדענק יעצט אבער יעדע זאך וואס דו האסט, דאס קומט אלעס פון מיך, דו האסט עס גענומען פון מיך, יעצט גיי מיט דעם, דו ביסט משולחן גבוה כל זכות, דו האסט עס אויך געווען עס פון אייבערשטן, יעצט קענסטו עס מיטנעמען, אבער געדענק יעדע זאך וואס דו האסט איז פון מיך, און ווען דו גייסט ארויס אויפן גאס יעצט און דו גייסט מיט דיין טאג און דו גייסט דיין גאנצע לעבן און דו פארשטייסט יעדע זאך וואס איך האב

ס'איז באמת א זאך וואס דער אייבערשטער האט מיר געגעבן, פארשטייסטו? אה, יעדע זאך איז דא, אבער ס'איז דא פאר א פערפס, ס'איז דא פאר א תפקיד, און דער תפקיד דארף איך גיין אויספילן מיט דעם פראדוס וואס איך האב דא, צו ס'איז געלט, צו ס'איז עסן, צו ס'איז קליידער, צו ס'איז הייזער, וואס זאל נאר זיין, יעדע זאך וואס דער מענטש האט דארף ער פארשטיין אז וואס ער האט דא באקומען איז אלעס וואס ער האט באקומען פונעם אייבערשטן. און מיט דעם, נאך דעם וואס ער האט יעצט געמאכט די קמיצה, און נאך דעם וואס ער האט געמאכט די הגשה, ער איז צוגעגאנגען צום מזבח און האט איבערגעגעבן, ער האט פארשטאנען דעם פוינט, זאגט דער אייבערשטער זאלסטו וויסן, דו וואלסט יעצט געמיינט, יא, קוק, יעצט בין איך אנגעקומען צו די תכלית, בעצם, איך בין אנגעקומען צו די פינעקל וואו איך דארף אנקומען. רוב גוים, אדער נישט, נישט רוב, איד מיינען אז ווען זיי מאכן א מלחמה, זיי פירן א גאנצע מערכה, און דערנאך וואס געשעהט איז, האט מען נצח געווען, מען האט געמאכט א לאנד, מען האט איינגענומען א פלאץ, זייער סוף גאול איז פשוט צו האבן די לאנד, צו קענען זאגן קוק, אונז האבן זיך אויפגעשטעלט, אונז זענען געקומען פון גארנישט, מען האט געמאכט די מלחמה, מען האט געוואנען די מלחמה, און יעצט האבן מיר דא טאקע א גוטע לאנד, און אונז יעצט גייען מיר עסן די פירות פון דעם וואס מען האט דא געמאכט, מען האט שווער געארבעט, קלאמפיש. האסטו די יום העצמאות יא? ס'איז געווען א גאנצן טאג וואס ס'איז געווען די מלחמות און אלעס דאס, יעצט זעמער אנגעקומען אל המנוחה ואל הנחלה, יעצט זעמער טאקע אנגעקומען קיין ארץ ישראל, ס'איז אלעס גוט, ס'איז אונזערע פלאץ, דאס איז אונזערע שטארקייט און דאס איז אונזערע שטאלצקייט און בעצם פאר דעם לעבט מען, דאס איז אונזער גאנצע גדלות. און פאר דעם זאגט דער אייבערשטער ניין זאלסטו וויסן, איך געב דיך דא די נעקסטע מצוה, און איך געב דיר די ציילונג פון ספירת העומר. דו זאלסט פארשטיין, מהיכן חומש באקומו, ווען דו הייבסט אן צו שניידן, דאס הייסט ווען דו מיינסט, אה, דו הייבסט יעצט אן צו שניידן, איך בין אנגעקומען צום תכלית, איך האב אויסגעפירט, איך האב עטשיווד מיין גאול, זאגט ער ניין, תספור, יעצט היכן לספור שבעת שבועות, פון יעצט הייבסטו אן צו ציילן די זיבן טעג, דאס הייסט ווי אנדערע ענדיגן, ווי אנדערע זאגן, אה, קוק איך בין אנגעקומען ערגעץ, זאגט דער אייבערשטער, ניין ניין ניין, דו כלל ישראל, דאס איז נאר דיין אנהייב, פון דא אן ווייטער יעצט גייסטו ערשט אנהייבן צו ציילן. יענער וואלט געמיינט אה קוק, איך בין סעטלד, איך האב מיין לאנד, ס'איז אלעס גוט, ס'איז אלעס פיין, איך האב אטשיווט מיין גאולס. זאגט דער אייבערשטער, יא יא, אבער דו כלל ישראל, פון דא וויל איך זאלסטו אנהייבן צו ציילן, פון דא יעצט הייבט זיך אן דיין ארבעט, פון דא ערשט יעצט הייבסטו אן דיין תפקיד, און פארדעם האב איך דיר אריינגעברענגט קיין ארץ ישראל. יעצט וויל איך זאלסטו אנהייבן צו ציילן. פארוואס צייל איך? וואס די גאנצע ציילן? טאווארדס וואס? פשוט זאגט מען אקעי מתן תורה, איך צייל טובות מתן תורה, ס'קומט א שביעות, און איך גיי ציילן, איך צייל נאך א טאג, און נאך א טאג, און איך קום נענטער צום יום טוב פון שביעות, איך קום נענטער צו קבלת התורה. פראבלעם איז מיט דעם אבער, אז מען טראכט אריין די גאנצע יום טוב פון שביעות, בעצם וואס איז די גאנצע יום טוב? די יום טוב הייסט שביעות, וואס מיינט שביעות? די וואך אין גאס אז עס האט גארנישט מיט די סייט, די יום טוב הייסט נישט די יום טוב פון קבלת התורה, עס איז נישט די יום טוב פון מתן תורה, די יום טוב הייסט שביעות, עפעס מיט ציילונג, דאס הייסט די גאנצע יום טוב האט גארנישט מיט שביעות, האט גארנישט מיט מתן תורה, און איך וועל אויך ווייזן נאך מער ווי דאס, אויב וואלט די גאנצע זאך געדארפט זיין די יום טוב פון שביעות איז א יום טוב אלס מתן תורה, די אייבערשטער האט אונז געגעבן א תורה און איך קום דא צום יום טוב, איך געדענק די מעמד הר סיני וואס איז געווען דעמאלטס. וואלט יום טוב שביעית אייביג געדארפט זיין אויפן טאג וואס איז געווען קבלת התורה. עס איז ערשט בכלל נישט דא א מחלוקת ווען איז עס געווען, עס איז געווען ו', עס איז געווען ז' סיוון, דאס אליינס איז א מחלוקת. נאך מער ווי דאס, ווי ווייסט נאך די מוזיק אין ראש השנה אז די יום טוב פון שביעית קען אמאל זיין אויפן פופטן סיוון, אמאל אויפן זעקסטן סיוון און אמאל אויפן זיבטן סיוון. פארוואס? ווייל עס ווענדט זיך צו חודש ניסן און חודש אייר געווען א מלאי צו א חסר. אמאל האב איך צוויי מאל חסר, קומט עס אן צו ה', אמאל האב איך צוויי מאל מלאי, קומט עס אן צו ז', א חסר מיט א מלאי קען עס אנקומען צו ו'. דאס הייסט נישט דא קיין פיקס דעיט ווען שביעות דארף זיין, די תורה זאגט נאר פארטי ניין דעיס נאכדעם וואס דו האסט געציילט, דעמאלטס גייט זיין שביעות. איין מינוט, אויב די גאנצע יום טוב פון שבועות איז קבלת התורה, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן מעמד הר סיני, די גאנצע זאך, איז איין מינוט, מעיק שור, ווען דארף זיין קבלת, ווען דארף זיין שבועות? אויפן טאג פון קבלת התורה. יא, שטעל דיך פאר פסח, יא, איך קום ארויס פון קליפ, איך מאך פסח, אידן זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים, אה, ווען זענען אידן ארויסגעגאנגען פון מצרים? י ד, אה, איך וועל מאכן, די נעקסטן טאג וועל איך מאכן, אדער א טאג פארדעם וועל איך מאכן פסח, אקעי משוגענער, וואס הייסט? נאך ווען די גאנצע פסח יום טוב, די גאנצע יום טוב פסח איז דאך נאר צו געדענקן וואס איז געשען דעמאלטס, אויב אזוי דארף עס זיין אויף יענעם טאג. און די תורה טאקע ביי פסח מאכט עס זיין זיכער, ווייל די תורה זאגט טאקע וועלכע טאג פסח דארף זיין, די תורה זאגט עס מוז זיין י ד איז ערב און ט ו איז די ערשטן טאג, יא? אז די תורה זאגט קלאר א דעיט, די איינציגע ווען עס קומט צו שבועות שטייט נישט קיין דעיט, די תורה זאגט מען ציילט נײַן און פֿערציק טעג, ביז אנקומען נאכן וויינספעלד די פופציגסטע טאג, דעמאלטס איז שבועות. היימענע וואס טוט זיך דא? כ'האב געמיינט ס'איז קבלת התורה. תירוץ איז, די גאנצע שביעות איז נישט קבלת התורה. די גאנצע שביעות, איך גיי נישט ציילן, ווייל יעצט איז געווען, איך מאך נישט קיין יום טוב שביעות, ווייל דאס איז געווען די טאג פון מעמד הר סיני. נישט קיין שום שייכות נישט צו דעם. די גאנצע זאך פון שביעות איז, איך גרייט מיך צו, צו אננעמען די תורה, און אויפן פופציגסטן טאג, בין איך געווארן גרייט, כדי צו מקבל זיין די תורה. ביסל בעסער מסביר צו זיין. די מעמד הר סיני איז דא געווען אז די אייבערשטער האט געוואלט אוועקשטעלן כלל ישראל. און אוועקשטעלן כלל ישראל מיינט איך דארף איבערגעבן א תורה, איך מיין אז עס מיינט דאס גלייך איך דארף האבן נביאים, איך דארף האבן משה רבינו, וגם ברכו ימיני לעולם, ס'הייסט איך מוז האבן אוועקשטעלן די סיסטעם, איך דארף אוועקשטעלן די תורה. וואס האט די אייבערשטער געטון? געמאכט א מעמד הר סיני. איך ברענג זעקס הונדערט טויזנט מענטשן, דאס איז נאר מענער, יא, חוץ די פרויען מיט די קינדער, דאס הייסט אפאר מיליאן מענטשן זענען געווען דארטן, און די אייבערשטער אנטפלעקט זיך פאר זיי, און די אייבערשטער זאגט, איך בין די אייבערשטער, און דו זעסט ווי ער רעדט צו משה, און ער געבט איבער די עשרת הדיברות, וואס די עשרת הדיברות איז נאר א קליינע פרעקשאן פון די גאנצע תורה, און ער זאגט צו אים, אזוי ווי דיך האב איך געגעבן די עשרת הדיברות, איך גיי דיך געבן נאך, איך גיי דיך געבן כל התורה כולה, און דאס האסטו יעצט די גאנצע פֿערציק יאר אין די מדבר וואס מ'האט געלערנט די גאנצע תורה פרטי פרטים, תורה שבכסף, תורה שבעל פה, דאס איז אלעס וואס איז געגאנגען דורך במשך די יארן וואס די אייבערשטער האט געזאגט, וועסט נאך לערנען די רעשט אויכעט, יעצט געב איך נאר כאילו א קליינע סעמפל. אין איינע פון די פיוטים פון שביעית זאגט מען כאילו די אלע מצוות אלע מצוות און אלע תריג מצוות איז אלעס בעצם ליגט אינעווייניג אין די עשרת הדיברות סאו קענסט עס רופן דאס זענען די אב כאילו די אב מצוות און שפעטער געבן קומען אלעס תלמידים אבער די ווארט איז אז די אייבערשטער האט דיך נישט געגעבן קיין גאנצע תורה יעצט ביי מתן תורה וואס איך האב געוואלט טון ביי מתן תורה איז א זאך דו כלל ישראל זאלסט וויסן און קלאר פארשטיין אז ס'איז דא א בורא עולם, זאלסט קלאר פארשטיין אז ס'איז דא א תורה, ס'איז דא א משה רבינו וואס ער האט גערעדט מיטן אייבערשטן, און יעדע תורה וואס דו באקומסט ווייטער און ווייטער דאס קומט אלעס פון די זעלבע מקור. איז דאס די איינציגע רעליגיע וואס כלל ישראל קען זאגן קוק אהער, וועלכע פאלק קען נאך זאגן אז ס'איז געווען א כלל ישראל, מיין זיידען, דיין זיידען, זיין זיידע, יעדער איינער קען זאגן קוק אונזערע זיידעס זענען געווען דארטן, נישט עפעס איין יוקל עפעס איין מוהאמאד זאגט איך האב געזען די אייבישטער איך האב געהעפט די אייבישטער האט זיך צו ניין ניין ניין האסט א גאנץ כלל ישראל דארטן איך האב אוועקגעשטעלט כלל ישראל הר סיני די גאנצע זאך דאס איז נאר כלל ישראל וואס קען עס זאגן און דאס איז געווען די תפקיד און דאס איז געווען די תכלית פון גיין מאכן מתן תורה פשוט אוועקצושטעלן כלל ישראל. אבער ווען אונז מאכט מען שוויות קום איך נישט איך וויל נישט קומען דערמאנען דאס דאס איז נישט די פוינט ס'געווען א סייד פוינט דאס איז פשוט ארויסצוברענגען דעם פוינט דארטן אבער דאס איז נישט די שוויות וואס איך מאך מיין שוויות איז געמאכט געווארן צו ווייזן אז איך בין אנגעקומען אז אויף מיך קען רוען די שכינה אז איך בין איינער וואס קען מקבל זיין די תורה איך בין א איד איך בין איינער וואס קען רוען די שכינה קען רוען אויף מיך און דאס איז די גאנצע זאך וואס די אייבערשטער זאגט ווען קענסטו אנקומען צו דעם נאך נײַן און פֿערציק טעג, נאכדעם דו ביסט אדורכגעגאנגען די גאנצע נײַן און פֿערציק טעג, יעצט אויפן פופציגסטן טאג, יעצט ביסטו גרייט צו זאגן, איך בין א איד, איך בין איינער וואס די שכינה קען רעגירן אויף מיך, דו ביסט איינער וואס קען טון תורה ומצוות, איך בין איינער וואס איך קען לעבן ווי א איד, און דאס איז די פופציגסטע טאג וואס מען וויל ארויסברענגען מיטן פופציגסטן טאג, און דאס קען איך נאר טון ווען איך בין אדורכגעגאנגען די גאנצע נײַן און פֿערציק טעג. איז פאר דעם די גאנצע נײַן און פֿערציק טעג זאגט די אייבערשטער קוק אהן, דו ביסט געווען אין שפל המצב, ביסט געווען אין מ ט שער הטומאה, ביסט געווען די נידריגסטע מצב, און זאלסטו וויסן אז פון דארטן קענסטו יעצט ארויף קומען ביז גאנץ אין אויבן, איטס גאנא טעיק יו פֿארטי נײַן דעיס, א דזשורני פון פֿארטי נײַן דעיס, יעדן טאג עפען נאך א סטעפ, נאך א סטעפ, נאך א סטעפ, ביז דו ביסט גרייט צו מקבל זיין די תורה. און דאס איז א דזשורני פון נײַן און פֿערציק טעג, און די דזשורני קענסטו מאכן נישט קיין חילוק וואו דו שטייסט, נישט קיין חילוק וואס דו האסט נעכטן מיטגעמאכט, וואס דו האסט נעכטן גערעדט, וואס דו האסט נעכטן געזען, וואס דו האסט נעכטן געהערט, וואס דו האסט נעכטן זיך אויפגערעגט, עס מעיקס נאו דיפרענס, דו קענסט קומען פון מ ט שערי טומאה פון גאנץ גאנץ אונטן, און דו קענסט ארויפקומען ביז גאנץ גאנץ אויבן צו זיין גרייט צו מקבל זיין די תורה. און דאס איז וואס איך טוה מיט מיין גאנצע ציילונג יעדן טאג נאכאמאל און נאכאמאל, איך זאג פארן באשעפער קוק אהער, היינט איז דער ערשטער טאג, איך בין דער ערשטער טאג וואס איך בין יעצט נאנטער געקומען צו מיין גאול, צו גרייט זיין ווערן א ערליכער איד, א צווייטן טאג, א דריטן טאג, אויך שוין אדורכגעגאנגען א גאנצע וואך, א וואך מיט א טאג, א וואך מיט צוויי טעג, דאס הייסט איך צייל פון ווי ווייט איך בין געקומען, וואס יעדן טאג נעם איך נאך א סטעפ טאווארדס דעם, נאך א סטעפ טאווארדס דעם, אנצוקומען צו דעם תורה'דיגן פלאץ, אנצוקומען צו דעם פלאץ וואס איך בין גרייט צו זיין א איד. און דאס איז די גאנצע זאך בעצם פון די ספירה, אז איך גרייט זיך צו אז איך בין דער איד וואס דער אייבערשטער קען שורש זיין די שכינה אויף זיך, איך בין דער איד וואס דער אייבערשטער קען קען מיר געבן די תורה, איך בין גרייט צו אננעמען די תורה און צו זיך פירן ווי אן ערליכע איד, און דאס איז די גאנצע זאך וואס מען קומט דא ציילן. פאר דעם, ס'איז דא א שיינע מעשה מיט. די מעשה איז געווען מיט רבי חיים קרייזוויד, רבי חיים קרייזוויד איז געווען אין קריג, גאנץ באקאנט איז געווען אין די קריג, און עס איז געווען דארטן אין זיין באנק איז געווען עפעס א עלטערע מענטש וואס ער האט געזאגט אז איך גיי אויס, איך גיי נישט איבערלעבן דעם גאנצן קריג, האט אים געזאגט זאלסט וויסן איך האב אן אקאונט אין שווייץ, און איך בעט דיך עין טובה, זוך אויף אז דו טרעפסט א משפחה מיינע, דערמאן עפעס א נומבער, דאס איז מיין אקאונט נומבער, און איך בעט דיך טוה מיר א טובה, טרעף מיין אייניקל געב איבער די נאמבער ווייל עס איז מיין געלט און איך האב אסאך געלט און איך וויל עס איבער געבן פאר א יורש מיינע. רבי חיים איז באקאנט געווען ער האט געהאט ריזיגן קאפ האט זיך מעמארייזט די נאמבערס און איז געגאנגען זוכן ווי קען ער טרעפן. די יארן גייען אדורך רבי חיים טרעפט קיינעם נישט און גארנישט עס איז כאילו גארנישט און למעשה איין טאג קומט עפעס א אוכל פרחה זאל זיך באגעגען מיט אים און האט אנגעהויבן צו רעדן מיט אים פרובירט צו מקרב זיין אביסל וואס איז דיין נ. און ער פרעגט אים וואס איז דיין נאמען. און אויף איינמאל זאגט אים עפעס א באקאנטע נאמען, ער זאגט אים, און ער כאפט עפעס דער נאמען מיינט עפעס, און שפעטער כאפט זיך אה דאס איז דאך עפעס די זעלבע נאמען ווי יענער דארט אין קריג, און האט אים געפרעגט ווער די ביסטו, וואס ווען, האט אנגעהויבן צו שמועסן מיט אים, האט אים, און ס'איז אויסגעקומען אז יענער איז א אייניקל פון יענעם, האט אים געזאגט דו ווייסט.

ער פארט אהין ווי קיין חבר האט ער געהאט. יעצט לאמיר אריין קלערן אין די גאנצע מעשה, יא? ווען איז דער איד געווארן א עושר? פאר, לאמיר זאגן פאר געטראפן רבי חיים? די געלט האט ער שוין געהאט, די געלט איז בעצם דא געווען ווען ער איז געפארן קיין שווייץ, ער איז שוין ווען עס איז ארויס געגאנגען פון די באנק איז ער געווארן א עושר, ווען איז ער געווארן א עושר? ער איז געווארן דער עושר די מינוט וואס ער האט געהאט די נאלעדזש פון די אקאונט נומבער, דאס הייסט די מינוט וואס ער האט באקומען די דיטעילס צו עקסעסן די געלט, יעצט איז ער געווארן אן עושר, האט עס נאכנישט, ער דארף נאך גיין אין החרמה, אבער איך בין שוין א עושר, דאס הייסט איך האב שוין די עשירות האב איך שוין, אקעי איך מוז אפשר אנגיין, איך מוז קומען, איך מוז עס פעטשן, אבער איך בין שוין א עושר. ווען א איד פארשטייט, איך בין גרייט דא צו גיין מקבל זיין די תורה, איך קום יעצט יעדן טאג נאך א סטעפ נאך ווייטער נאך ווייטער, דאס זאגט מען דאך ואת טוה ואת קדש בקדושה של מעלה, דאס הייסט איך פארשטיי וואס איך טו דא, איך גיי דורך נאך א טאג און נאך א טאג און נאך א טאג זיך אויסצורייניגען און אויסצוהייליגען און ווערן א בעסערע און א נאנטערע מענטש צום באשעפער, איך בין נישט קיין עושר יעצט, די נאלעדזש ליגט אין מיך, איך האב עס, ס'איז אין מיך, איך דארף נאר אדורכגיין די סטעפס אנצוקומען דארט, אנצוקומען צו דעם שפיץ, אנצוקומען צו דעם הויכן פלאץ, אבער איך האב עס שוין אין מיך, און איך גיי יעדן טאג און איך גיי ציילן די ספירן, איך פארשטיי, איך גיי נאך א שריט ווייטער, נאך א טריטל ווייטער, נאך א טריטל ווייטער, דעמאלטס קום איך אן, ווייל איך קען אנקומען, נישט קיין חילוק פון וואו איך קום, ער מעקס נאו דיפרענס, כלל ישראל איז אנגעקומען פון די שפל שפל המצב, פון מ ט תשע א תמוז זענען זיי געקומען ביז אינגאנצן ארויף, אונז זעמיר נישט ממש נישט שיין טעמע אונז זעמיר אסאך בעסער ווי דאס איז אונז קען מען אוודאי אנקומען צו דעם אונז האבן עס אין זיך און וועגן דעם יעדן טאג ווען מען גייט עס און מען גייט סיין דאס פירער דארף מען עס ארויס זאגן און פארשטייען לטהרת נפשיסייני לטהרייני מקליפתיני מטעפיסייני דאס הייסט עס איז דא אזוי אסאך וואס מען קען ארויס נעמען פון דעם ווען איך האב אביסל אינטערסין אביסל איך טראכט וואס איך טוה דא און איך פארשטיי אז איך קום נענטער נענטער אזוי קען איך אנקומען צו א קבלת התורה און מקבל זיין באמת די תורה מיט א ליבשאפט מיט א געשמאק. רבי יחזקאל אבראמסקי איז געווען די קריג צייטן איז דאך דא געווען לאנדאן סאו איז דא דאך אויך געווען באמבינגס דא אין לאנדאן סאו וואס איז געווען איז אז סאם האו אין זיין הויז איז געווען עפעס א באנק דארטן ווי ער האט געוואוינט האט די באנק די וואס האט באלאנגט די באנק האט אים געזאגט איך געב דיך רשות אז ווען ס'איז דא די רעידס די באמבינגס דאס קענסטו אריין גיין אין די וואלד אונטן אין די באנק און און דארטן קען ער זיך כאילו ס'איז מענטשן וואס זענען געלאפן אנדערגראונד יא ס'איז געווען לעבעדיג דא ס'איז מענטשן געגאנגען האט ער געקענט גיין דארטן אין די וואלד פון די באנק און דארטן כ'ווייס נישט איך האב אים געזאגט ס'זאל זיך קענען באהאלטן דארטן. איז מען האט אייביג געזען רבי יחזקאל אברמסקי ווען ער גייט אריין דארטן אז ער האט עפעס געזאגט מיט ווערטער אין זיין מויל ארויס און מען האט נישט פארשטאנען וואס זאגט ער דא א תפילה כאילו אז אלעס זאל זיין אקעי כאילו וואס וואס זאגט מען דא האט ער געפרעגט זיינע אייניקלעך האבן געפרעגט זיינע קינדער אייניקלעך כאילו וואס וואס זאגט די זיידע וואס וואס זאגט ער דארטן האט ער געזאגט זייער פשוט ער האט געזאגט טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף איך קום אריין אין א וואלד פון א באנק, ס'איז דא דארטן גאלד, ס'איז דא זילבער, האט ער געזאגט זאלסטו וויסן, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, ס'איז מיר געשמאקער די בלעטל תורה וואס איך האב, די עמוד גמרא וואס איך האב, די דף גמרא וואס איך האב, דעם תוס', דעם רש י, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, דאס איז מיר אסאך געשמאקער ווי אלעס וואס ליגט דא, אזוי איז ער אריינגעגאנגען אין א וואלד. ווייל ער האט פארשטאנען די גרויסקייט פון תורה, ער האט פארשטאנען די גרויסקייט פון א איד, ער האט פארשטאנען וואס ס'מיינט צו לערנען, צו זיצן און לערנען נאך א מינוט, אריינכאפן נאך אביסל תורה, נאך אביסל נאנטער ווערן צום אייבערשטן, אזוי קלאר האט ער דאס געזען, אז ווען ער גייט אריין זאגט ער טוב לי תורת פיך ם אלפי זהב וכסף. און פון דעם זעט מען אויכעט, אז ווען מ'האט געברענגט דעם קרבן, ווען ס'איז געקומען צו פסח, האט מען געברענגט די קרבן וואס איז געווען פון שעורים, פון בארלי, ווען ס'איז געקומען צו שבועות האט מען געברענגט שתי לחם, געווען פון חיטים, פון אסאך בעסער קוואליטי, ווייל אין אנהייב בין נאך געווען א בהמה, פסח איז נאך געווען אזווי א ציגעלעך צו א בהמה, האט מען געברענגט פון בעלי, איז געקומען שפעטער פסח, און עס איז געקומען שבועות, מען איז ארויף געגאנגען נאך א מדריגה און נאך א מדריגה, מען האט געציילט און מען האט פארשטאנען, איך צייל נאנטער צו קומען צום באשעפער, האבן א התקשרות, א נאנטקייט מיטן באשעפער, א קאנעקשאן מיטן באשעפער, איך גיי אנקומען צו א הויכן פלאץ, יעצט קען איך ברענגען א קרבן וואס איז געמאכט געווארן פון כיתים. אז טאקע זאל מען זוכה זיין ווען מען קומט יעצט און ציילט, זאל מען אביסל אריינטראכטן און פארשטיין, איך צייל היום, היינט איז איין טאג, מארגן איז נאך א טאג, שוין א צוויי וואכן איז אדורכגעגאנגען, צוויי וואכן מיט נאך א טאג, איך צייל נאנטער און נאנטער צו קומען, נישט צום טאג, נישט צו דעם עווענט וואס איז געווען מתן תורה, ווייל דאס די עווענט, מען רעדט נישט פון דעם, די יום טוב אפילו הייסט נישט זמן מתן תורה סיני, דאס איז גארנישט, די יום טוב ווערט אנגערופן אין תורה חג השבועות, ס'איז די יום טוב פון ציילונג, ווייל דאס איז די פוינט ווי איך דארף אנקומען, איך דארף ציילן נאך א טאג און נאך א טאג צו אנצוקומען פארשטיין, איך צייל ווייל איך וויל אנקומען אז צו זיין א איד וואס די תורה קען רוען אויף מיך, די שכינה קען רוען אויף מיך, און דאס איז יעדן טאג וואס מען ציילט, לאמיר טאקע זוכה זיין אנצוקומען צו די מדריגה, און טאקע אנקומען צום יום טוב שבועות און זאגן איך בין א איד, איך בין גרייט צו מקבל זיין די תורה, איך בין גרייט אז די שכינה זאל רוען אויף מיך.